Kwame ɔyɛ ayɛ problem kɛseɛ paa ama me. Ɔno ɔse ɔbɛsua adwuma. Adwuma bɛn na apɛ sɛ ɔsua fiti mmerɛ tenten a ɔbaeɛ wontumi nka adwuma bi a wosua. Wo a kɔsi a nkɔsi, kɔda a nkɔda. Kwaku kɔɔ se megyina nkwantia. Na nkwantia kwan mu hɔ na ɔgyina no. Ɔgyina hɔ ɛbɛ ne ni anaa ne se. Sesei no mentumi Kwame pressure no a ɔne me te fie ha no. Mepaakyɛw ma ne nsa nkɔ akuraase. Because me menyem. Me menyem a me na mebɛwɔ ama wo. Nti mentumi mma ne maame nkasa bebree na mɛwo me ba no na me ba no ayɛ akwadaa bi ɔpɛ kasa a, mesrɛ wo ma no nkɔ akuraase. Ɛnɛ ma asɛm bɛ na aka ne saa. Asɛm bɛ na meka ne saa sɛ sɛn. Dabi o, me nua baayɛ meyɛ m'adwene sɛ ɔnkɔ akuraase na meboa me ho wie a mafrɛ no ama no aba abɛsua adwuma. Wo ara na wotu me fo sɛ nnipa nnim asɛm ka, ɛno nti mema no ntena na ɔnsua adwuma. Na afei deɛ na bɛte bayerɛ nhoma mu afei deɛ wompɛ sɛ ɔbɛsua adwuma no. Deɛ bɛte bayerɛ nhoma mu ama bayerɛ mmoa akɛseɛ ɛne sɛ Kwame paa yɛn mene wɔ asomdwoeɛ frɛ no asomdwoeɛ ɔdɔ ebi mmaa yɛn ntam da da biara asɛm foforɔ da biara problem foforɔ Nkɔ hɔ, Kwame se mefiri hɔ na ɛba, mfa w'ano nka hɔ, se m'ano kra aka atwam, adɛn, mabrɛ, ma no nkɔ akuraase. Me nua no deɛ ɛnyɛ adeɛ a mɛma no akɔ, ɔbɛtena, ɛfiri sɛ bɔ a wohyɛɛ no no, a yɛn nyinaa yɛhyɛɛ no bɔ sɛ ɔntena ha na ɔnsua adwuma no, bɔhyɛ no agyina. Sesia me ne wo kasa yi, me maame koraa nim sɛ me nua no, ɔresua adwuma wɔ ha. Wo, ɔnsua adwuma? Sɛ ɛbɛnam wo so. Wontumi ne me nka saa asɛm no. Sɛ ɛbɛnam me so sɛ sɛn? Nea ɛnoa ne sɛ ɛnam me. Menyem no, nti akwadaa no hyɛ me abufuo da biara no, menyem no. Ɔnkyɛ me so saa. Mentumi mɛwo Kwame so o. Mentumi mɛwo Kwame so. Krakye, meba abɛwo, enti ka, ka kyerɛ Kwame na ɔnkɔ. Ɛno koraa deɛ gyae ka, Naima, gyae ka. Mengyae dɛn ka? Aba abɛwo sɛ sɛn? Na menyem no ɛ? Ah, me ne wo ayɛ nhyehyɛɛ bi sɛ yɛrebɛwo seesei.

Ah bra yɛ bibi bra yɛ bibi yɛ noa ne sɛn koraa na me ne nua kurasi no yɛ ɔne nam fie ha basa basa sɛ bɔda ni uh kwame bra yi ba yɛ bɔ yi ba yɛ bra woso bɛ sua adwuma ma bɔ akora yi a bɛsi nnɛ wontumi nkyerɛ adwuma pɛ sɛ osua ɛno koraa nhame yɛ nte nkɔda nkyɛn bra wo a da bia woma yɛ anya asɛm da bia kwame ma yɛ ko da bia kwame ma yɛ ko adɛn

Sɛ ɛyɛ a wobɛtumi asua adwuma wɔ kurom no ɔno nso sɛbi watumi asua kurom life kakra ɛna mede too mu. Sisi a me ne wo kasa yi me maame no m'awofo nyinaa nim sɛ me nua me nkyɛn a ɔteɛ yi ɔresua adwuma wɔ ha na prɛko pɛ mempa me nua ma no nkɔ a bla waa wohwɛ a ɔkɔ a yɛ sɛ bɛbɛsi yɛ ti o maame nka me deɛ maame nka haa bɛn wosɔ haa wosɔ haa aa ne bi bla bla bla ma ma ne ama

Bra me patrol oh. Ayi ayi bra adwuma no na me hɔ na ehia me ɛfa saa bɔdɛ ne busua ni ba mbɔfoɔ no a ɔte me soɔ no ɔyɛ me ma mbɔfoɔ o ɔyɛ me borɔ nsam fa ne tena adwuma mu hɔ odi odi me me me ma no aduane ɔntena adwuma mu hɔ fie ha mo nsi ha. Ɛna me ka sɛ ɔde ɛbɛhwɛ ho asɛm aka fɔ no ano.

wohyɛ me bɔ sɛ wobɛtie m'anom asɛm o wohyɛ me bɔ sɛ deɛ mɛka biaa wobɛtie ɛtumi nyi ngu ɛno ne w'anom asɛm deɛ mepɛ biaa wobɛyɛ menkɔyi mu wabɔ dwesɛ nyinaa na ɛda ne fufuo no sɛ wonni mu a woayɛ ready ɛnyɛ dan ne yɛbɛsie asɛm ɛmu obi nti bio prɛsi ne bi anyama ɔsɛ awurade bɛhwɛ yɛn kɔhwie to guo mehwie ɛgyinam memu ho akonta o wobɛbu wobɛbu Wonya twa a wobɛdi wo pa maake. Ɛma nyinaa ma meyɛ baako pɛ. Ah, na hemaa. Woanka nkyerɛ m sɛ wommu adeɛ o. Ka mekyerɛ m baabi din. Woanka nkyerɛ m sɛ wɔno keka nsɛm saa. Woama mahu sɛ wo wobɛgya me mu saa da. Na wo deɛ toto pa kɔ. Nyinsɛn wei deɛ aha o. Menyɛ ready. Hɛ, woyɛ me brɔnsa ma me dɔ nyame sɛ wo mɛku wo. Me si fifi akɔ. Kwame, Kwame hwɛ. Meyɛ ɔbɔkɔ na wo mpa mɛyɛ obi. Bayifoɔ bɛrima, busuani bɛrima a wama abrɛ yɛ me finfin. Adɛn? Yɛsomaa wo anaa? Aduanafoɔ somaa wo? Aduanafoɔ somaa wo? Ame? Woyɛ berɛtuo ni? Ɛne mo ahu sɛ me mabɔ dam sɛ aduanafoɔ somaa wo a me ba bɔ Adɛn? Ɛyɛ na asi. Yewura yɛ biribi. Akwadaa yi ba heɛ. Fiewura me kɔn koraa mede wɔ fam ama wo. Meyɛ biribiara ma wo. Fia fiewura me bɛ tena ti mo nkyɛn wate me ma no ɔkasa ada. Wate awale mu asɛm da. Bayifoɔ busuani borɔnsam yi nti ɛnɛ ma da paa da abɔnten. Ama ne brɛ yɛ me fiu fiu fiewura. Me boafoɔ akasa aka deɛ yɛ nka. Wada roma. Ɛɛ mo ankasa no menim deɛ mo gye wɔ wiase. Na Timor no ankasa no na ɔyɛ ti bɔnkɔ so. Na Christ, bɛrima a ɔte singing room mu a sɛdeɛ ɔne ɔbaa no teɛ, wama ti burukusu akɔ ɔyɛ n'anim sɛdeɛ ɔtɛ nkwadu mu sɛdeɛ obi ka kyerɛɛ no first yi, asɛ ɔtɛ junction bi so hunahuna apemfoɔ aba abɛtena fie a ɛna wɔtete waa adɛn na ne nyinaa mu no ɔwɔ sɛ ɔnya abotrɛ tie dɛm ne woka sɛ woyɛ ne sɛ yi a woyɛ yi a wogyina hɔ yi ɔwɔ sɛ akɔ ne kurom wɔ a wagyimi ɔbɛsɛ akɔka ne different Tie deɛ me ne wo ka no. Twɛn ma bɛrima no mmra na wo ne no nkasa. Nteaseɛ yɛ adwuma a, fine. Nteaseɛ anyɛ adwuma. Tie deɛ me ne wo ka no. Nteaseɛ anyɛ adwuma a, wo so yɛ nipa. Fa ho adwene. Na adwene no da tirim sɛ anyɛ adwuma a, wo nipadua brɛ. Nti na nyina ɛbro no a. Na wei abrabɔ abrabɔ ɛyɛ bɔn ɛnyɛ bɔn a wei a wogyina wei saa bere wɔsi ne fie no wɔte bankakyɛ no. sɛ ɔkɔ nsira hɔ sira fie wura na wo wo ɔnyina duru sɛ wosi dɛ wogyina hɔ yɛ sase dɛ mesi abɔ w'ani so ama wotira hwe dɛm no wura bɛ wo ho wura w'agyimi ne ɛdoa ba ha na wobɛsua yi no

na sɛ koko krakye ɛyɛ adwuma osisi nsuo koko krakye oyɛ bi da ha. nso koko krakye ni papa wɔn mu ba ɛpo n'ase ba ba mi yɛ ahyehyɛ abinkyini ni wɔn anyi nyinaa. wakɔ ba wakɔ zui da.

Sɛ woantumi ammoa me amma mannya Timor back a, ma me ho akɔ akɔdi mu. Sɛ matɔ dɔ no deɛ ne ho akɔdi mu o, na ayɛ a yɛka no saa a, ayɛ a na ɛnyɛ dɔ asɛm o, ɛyɛ sikasɛm o. Sɛ ma me sika kɔdi mu. Ei!

Sɛ sɛ mepagya m'ani a, agye wo ara na wobɛtumi aboa me. Mesrɛ wo. Sɛ ne nua borɔnsɛm yi paa ma me a, Awurade. Nti mo asɛm di a na yɛ makyɛ sɛ medwen ho a mente ase. Ah! Oh, me ankasa ti mu hɔ sɛ na ɛduru e, baabi na mebisa wo sɛ bɛmɛ wohu ne yie. Wohu ne yie, wohu ne yie. Saa tam so so Woakɔtɔ mu awie nti ɛnyɛ koraa a wontumi nka. Nti wo deɛ me ara medwene ho saa woaka a mate. Nti sei no mɛyɛ ara sɛ me soso no mɛtumi aboa na ɔhu sɛ adeɛ no ɛsɛe na woyɛ no yie a ɛyɛ a na ɛte. Aware no ɛgu na sɛ wo so wobɛsiesie a wobrɛ o. Na sɛ yɛsesɛ no deɛ a ɛndeɛ seconds ɛdin.

M'ani gu so sɛ yɛ ara na ade akye. Makae ceilings a me kɔn nnɔ hwee he, na me ara mete fie a, na me ara manyan aboa ma aboa ayɛ aboa. Berɛ a so sɛ me ko aboa awe aboa no, na aboa no a obi abɛfa no. Ah, sɛ matumi deɛ mate, mate, wate. M'akoma too yam. Na deɛ ɛwɔ sɛ meyɛ biara no, ɛɛdene deɛ nanso no. Me me me me yɛ deɛ mɛtumi de ade agorɔ wate timo timo anyɛ ade timo yɛ na mɛmɛ no bi wɔn ne nam hɔ na wɔn abrabɔ no nsi wɔn yie a yɛ na obi fi sɛ ɛyɛ ɛyɛ obi efie ne yɛyɛ na anaasɛ bibi yɛ wɔn nkyɛke mmaa wɔn ne wɔn atena ɛsisi wɔn bu wɔn kwasia no obie ne bi wɔn na ayɛ wɔn saa obie ne hɔ obi sa no maa sɛ maa mɛka da wɔn nka mekura sɛ du baabi na mebisabisa ɛsoso honestly

Wonim sɛ w'ani ate, woyɛ guy, Kumasi barima. Mempɛ sɛ adeɛ wei akɔ so na ɛbɛwie akyire na aba abɛtwetwetwe ho aba abɛkyerɛ mafia. Dasɛm na woka no. Kɔba saa deɛ papa, medɔ Nyame ɔhu me yie. Hey, sɛ deɛ o threat aba mu. Dabi threat mmɛ mu wura dɛn, mentumi ntrɛte no but then, wohu sɛ taa si, ɛnɛ Kumasi asɛm. Mepakyɛw, deɛ ɛtɔ so biem, efie ha, mempɛ sɛ mehu sɛ wo ne mmaa no a ɛwɔ wɔ ha no biara anya rapport biara. Menim deɛ meka, ɛna menim me nyinasoɔ so nti a meka deɛ meka no. Nnipa nan ho wɔ nwi, nnipa nyɛ. Ana, nkasa bebree ɛnha wo. Afia, ɛnyɛ wo a, hwan ne me nkɔmmɔdifoɔ? Wo mpo koraa me nkɔmmɔ ahe na me ne wo di? Ɛbɛwie akyire wɔn ba bɛhu sɛ sei na afei asɛ me ne wo yɛ click yɛ vibe no obi bɛtumi awura wura mu ara bɛpa ade kɔ bi ahwe ba wo deɛ agya. Mimi mente ɛnya deɛ a mɛni obi kɔdi nkɔmɔ anaa mekɔpɛ hwan mimi pon adwuma a mehyɛ me dɛm mepie firi dɛm a mekɔ m'adwuma. I know right. Afei nso ne mimi sada nso sɛ a wɔne yɛ kwan anim a ne yɛ si. Baako pɛ no. Emu abie. Naadɛn. Ɛyi. Awofa na ɛkyerɛ ne ntoasoɔ. Baako pɛ na ɔpa awareɛ no. Ɔka de kyerɛ sɛ. Ebi sɛ o sɛ ɛsɛ yɛ study yɛ ho kakra. Sɛ mo a nea wɔyɛ nyɛ nyae. Ɛnti yɛn to yɛ bo wɔ aware na aware na woka ne sɛsi yɛ. Daabi meka de ato hɔ atwɛn ɛnyɛ dɛn a emu a ne yɛkɔ ɛnti mesrɛ wo yɛn tena fie ha ne aware o yɛ bɛtu ɛnti yɛn starte mmoaboa yɛ ho wɔn bɛtea ne sɛ.

Mama mi bra no twa no. Woyɛ hwee nye. Ne sista bi nso so ɔyɛ na ɔyɛ yi ne sɛ meyɛ yi ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ yɛ a ne wɔn nso so mama mi bra no twa no. Ah, efiafoɔ ma na tia no deɛ aso wɔn ɔfo too much. Wei me me me kura me yere me ho a me me nya bi. Me yere me ho a me nya bi because mmarima na ti fia. Me bra kura sɛ nka meyɛ kama sini no.

Na yɛmpɛ nneɛma a ɛkɔ sɛdeɛ wohyɛ mantam ha sei a, adeɛ bi nni ha a wohunu sɛ wotɔn a yɛbɛtɔ no. Yɛɛ na nka waka na mewɔ kakra da hɔ. Na afei yɛhu deɛ yɛbɛsi ayɛ no afa, wodwene ho sɛn? Ɛno nso yɛ, ɛno nso yɛ because. Nti nkadeɛ na wohyɛ a wode wo bu a yɛntɔ ho. Wura na ɛsi sei ma wo ho. Sɛ mo sɛ amanfoɔ tɔ phones pa. Phones? Yeah, mobile phones.

meme na mesi me bo sɛ magye adeɛ na megyeeɛ a menya yɛ me mesi me bo sɛ magye adeɛ na menya nyee a menyae da ɛna na nka ɛmfrɛ me sister kɔdɔ kuku yɛ aba apelation mhm. mame ɔdede kwa wei na ɛnyɛ tɔnsenkonsɛ na ɛfoto yi ayaaya Adɛn na menyɛ saa sɛe? Ha? Adɛn na menyɛ saa sɛe? Adɛn me nko na ɔyɛ me papa? Me nko na ɔyɛ me papa? Na papa no nko na ɔyɛ yɛ? Aha o, enti ɛyɛ na me sika nim anaa? A wowatɔ me ama nipa nyinaa egu me no ase sɛ adɛn? Ah, na ɔbaa bi anka me ho anaa yɛ dɛn? Maame, please. efi wura dɛm pɛ sɛ ɔka kyerɛ no ne sɛ mese metumi bie wo se bisa no ɔno ani timo wahu sɛ hwinhwima deɛ ɛkɔ sorɔ so ɛnɛ wogyina ha yi akora ɛbɔni ayɛ sɛ watɔn wɔtɔn homa henefoɔ ɛno na mepɛ sɛ matie no bɔni ayɛ no ane sɛn market ayifoɔ no a ɔmobɔ ɔdɔnkɔ bi ma akɔfaeɛ Saa market foɔ no ara saa bɔ donko ɔtaa kɔfa saa ti buruku so saa akoa wei a ne tiri nwi ne n'ano ho fu yɛ sɛdeɛ ɔta junction bi so hunahuna apemfoɔ no wahu nsɛm a ɛba ɛnɛ wo nkae sɛ saa asɛm no wɔka a na biribi yɛ ayɛ wo wote ɔdeɛ na awɔ ɛnyɛ ɔba yɛ daworo ma wo dan nkae wate na onua me ne hyee ba me nua ni ɛɛ ni bɛpɛ ayɛ afutuo maa Enti na mekyɛɛ meeting no fa yii afotuo mu a, hwɛ, yɛwɔ nnipa mmienu mmiɛnsa bi wɔ mo mu a, wahu, wɔn na Nyankopɔn too wɔn bɔɔ asase yi so a ɔkaa sɛ asase so foɔ mu nnue no, abronsamfoɔ no, wɔn ano no, saa nnipa no mmiɛnsa. Me deɛ mente hɔ yi, ɛnnɛ mahu nnipa, nti me deɛ mayɛ ahwɛ. Wosuo sɛ deɛ ɔyɛ kako, wohu nnipa wɔ yi. Ɛfie awerɛ, asɛ wɔde same dodo ayɛ. Ɛna na mekasa no, wobɛka kyɛ sɛ.

nanso hyɛ wo ho so wate hyɛ wo ho so ntie deɛ nnipa bi bɛyɛ ɛneɛ menim sɛ nsɛntwerɛfoɔ wɔ ha radiofoɔ wɔ ha ah. na sɛdeɛ ɛtumi deɛ di wo no wokora woyɛ adwuma boa no no ne ho ɔmaka ne dɛm na wote anaa wote ne dɛm ne dɛm wodaa no wɔ hɔ